Хөрмәтле тамашачылар, татлы җимеш бирә торган орлыклар бар. Алар кирәкле шартның булуын гына көтеп торалар. Уңайлы шартлар булмаган һәм уңдырышлы җирлек тапмаган очракта алар үсенте җибәрә алмыйлар. Бу аларның җимеш бирү сәләтеннән мәхрүм булу дигән сүз түгел. Орлык орлык булып кала бирә. Эчендәге сәләт тиешенчә саклана һәм кирәкле шартларның булуын гына көтеп тора. Күңеле игелек белән тулган, йөрәге яхшылык исәбенә тибүче бай рухлы күпме кешенең әлеге сыйфатлары караңгылыкта калып, кайбер сәбәпләр аркасында тоткарлануы мөмкин. Бәлкем, бу хисләрнең ялкынлап кабынуы өчен этәргеч кенә кирәктер, шул вакытта инде изгелек-сәләтләр ачылып китәр дә, җимеш бирә башлар.
Кел монда! Монда килдем сиңа! Килдем монда! Килдем! Килделәр сиңа! Чәчләреңне йолкым хәзер! Ничәнче мәртәбә бит буа! Туйдырдың инде! Хәзер акыла кил монда дим! Хәзер акылга килдеңме? Сабак булсын бу сиңа! Тагын алай эшләсәң, моның белән генә котылырмын диме, аңладыңмы мине? Җибәр, үтерәсең хәзер җибәр дим!
Туктагыз! Җибәр, җибәр, нәрсә монда? Тагын синме? Бас кызым. Тагын синме? Синме Бу тагын? юлы ул гаепле.
Минем хакта гайбәт сатып йөрмәсен. Зинхар өчен бер-берегезгә ихтирамлы булыгыз. Сезне дәүләт укыта, милләт акчасы бит. Соң талашмый булдыра алмыйсызмыни? Ник җыелдыгыз монда? Барыгыз эшегездә булыгыз. Кара син аны. Син үзеңне кем дип белдең? Я әйткәнне тыңларсың, я булмаса. Я булмаса кыйныйсыңмы? Тәрбиясез.
Вакыт әрәм итеп торасы да юк. Хәзер бер китмә тезеп куям. Җавыңны мөдиргә үзең бирерсең. Җәзага тартылгач шулай кыланырсың микән? Карап тормагыз, әйдә, барыгыз, барыгыз, таралыгыз, әйдә. Инде чыда булмаслык дәрәҗәгә җитте. Тәмам чыгырдан чыкты, әфәндем. Талашу, сансызлык, качу, җимерү, баш күтәрү, барлык әшәкелекләрне ул эшли.
Тулай торакның да, мәктәпнең дә тынычлыгын бетерде. Бу юлы нәрсә эшлик микән? Миңа калса, әлбәттә, сез дә каршы төшмәсәгез, мәҗбүри гамәл чарасын күрик.
Балалар колониясенә дисезме? Җәза авыррак булачак ансы. Тик бер капчыкны чистартыр өчен кайчак берничә суганны ташларга туры килә. Эшне кузгатып җибәрегез. Болай итү үзе өчен дә яхшырак булачак. Ярар, әфәндем. Әлбәттә, шулай яхшырак булыр. Ярар, укучылар, сезнең белән беренче дәресебезнең ахырына җиттек. Әйдәгез, үткәннәрне кабатлыйк. Меридианнар арасында аерманы дип атала. Берәр нәрсә булдымы?
Дәрес кызык түгел, мин чыгып китәм. Берәр проблемаң бармы? Әйе, җография дәресен коралып баручы укытучыларны җенем сөйми. Ә бит болай чыгып китәргә ярамый. Ничек телим, шулай чыгып китәм мин, белдеңме? Борчылмагыз, апа. Һәркемгә шулай кылана ул. Нигә, проблемасы бармы? Иптәшләре белән диюем. Аның бер генә иптәше дә юк. Ул үзенә беркемне дә якын китерми.
Тормышыңны да шул кабыклар кебек әрәм итәсең. Тормышның нинди кадерле икәнен белсәң иде. Гел ялгыз йөрисең, иптәшең, дустың юкмы?
Юк.
Укытучыларың белән дә тату түгелсең икән.
Шулай булса соң сиңа ни? Сөйләшергә генә телим, Дилбәр. Башка максатым юк. Нәрсә турында?

Икенчедән, син тыгылма. Беләм, ләкин проблемаң булса... Син тыгылма диләр! Ялгыш аңлама мине. Булышырга гына телим мин. Сиңа ни? Син дә башкалар шикелле бераз кызганып, кыру үгетләр биреп үзеңне тынычландырмакчы буласыңмы? Дилбәр, тыңла зинһар өчен. Син үзең тыңла.
Укытучым дип сине тыңларга да, кайгымны уртаклашырга да тиеш түгел мин.

Мин моңа кул куя алмыйм, әфәндем. Нигә?
Мин шәхсән теге яки бу укучыны җәзага тартканчы аның турында тулы мәгълүматкә ия булырга кирәк дип уйлыйм. Бераз михрибанлык күрсәтегез.
Кызым, без дә сезнең яшьтә идеал тормыш турында хыяллана идек. Тик яши-яши карарлар бирүгә мәҗбүрбез. Кемнең кем икәнлеген битенә карап кына аңлау дәрәҗәсенә җиттек. Нурьез иптәш, сез монда яңа кеше. Кемгә нинди мөгамәләдә булырга кирәклеген әлегә белмисез. Булды, Динә ханым.
Миңа калса, сезгә кулыгызны куерга кирәк. Бушка вакыт үткәрүнең мәгънәсе юк. Безнең дә вөҗданыбыз бар. Биргән карарының җаваплылыгын аңлый торган кешеләр без. Әфәндем, шулай да тагын бер форсат биреп карыйк. Тәҗрибәгезгә хөрмәтем зур, әмма кешеләр турында карар биргәндә, ялгышу ихтималында да күз уңында тотарга кирәк, минемчә. Нурйөз ханым, һәр укучы өчен шушылай низаклашып торсак, алга барып булмас. Мондагы укучыларның барысы да проблемалы. Зинһар өчен карулашмагыз. Кулыгызны куегыз. Барлык балалар турында сүз бармый. Андый проблемалы бала күп түгел монда. Тарткалашуның кирәге юк. Мөдирегез буларак кул куерга боерам.

Кайда тукталган идек?
Сау булыгыз, апа. Сау булыгыз, кызлар. Әйтегез әле, шәйләр кайсы якта? Арткы рәттә була.
Рәхмәт. Гафу итегез, сумкагызны карарга ярыймы?
Минем сумкамда ни ишегез бар? Әйбер салганыгызны күрдем. Зинһар өчен ачыгыз сумкагызны. Ни?
Я ачып күрсәтәсез, я милиция чакырам. Минем янга килегез. Дилбәр, Дилбәр, соңга калабыз. Әйдә кассага барыйк. Сез бергәме?
Әйе, нәрсә булды? Боларның акчасы түләнмәгән ахыры. Ә, Не, гафу итегез, сеңелем авыру кеше. Авырумы?
Әйе, ул клубтаман, ягъни белмичә сумкасына әйбер тутыра. Аңлашылды. Ә, Сеңлем алганнарның акчасын түлим.

Дилбәр турында. Дилбәрне каян беләсез? Дилбәрнең әтисе булам. А, әтисе дисезме? Әйе.
Не, ярар, берәр җирдә утырып сөйләшик алайса. Эй Алла.
Мөгаллимә ханым, сезне озак сөйләп тоткарлыйсым килми. Э, мин үзем Алманиядә яшим. Дилбәрне шунда алып китәргә телим. Бу хакта үзенә сөйләдегезме соң? Сезнең янга шуның өчен килдем дә бит. Күпме елдан соң каршысына басып, кызым, мин килдем, дип әйтүе җиңел түгел. Ничә көн моны әйтә алмый азапланам. Минемчә, ул сезнең сүзегезгә колак салыр. Дилбәр белән сөйләшүемне телисез инде.
Ичмасам, үзе белән сөйләшкәндә минем янда булсагызчы. Бәлким, ул чакта ризалашыр да. Ярар, шулай итик.
Тик Дилбәрнең хәзер бик авыр вакыты. Әгәр баш тартса, җәберләмәскә сүз бирегез миңа.
Ярар, мөгаллимә ханым. Ярар. Ага.
Мине чакырткансыз. Кил, дилбәр. Әгәр кибеттәге вакыйга муенча булса? Кибеттә ни булды?
Ә, бер ни булмады, Динә ханым. Кибеттә очрашкан идек, шуны әйтә. Ярар, э, сине бер кеше белән таныштырмакчы була. Бу Җәмил әфәнде, синең әтиең. Дилбәр, кызым. Юк. Күпме еллар, еллардан соң Алманиядән синең өчен кайттым монда. Юк. Беләм, син миңа ачулы. Нишләсәң дә, ни әйтсәң дә син хаклы. Онытма, син минем кызым бит. Син намуссыз кабахат кеше бар кит моннан. Дилбәр тынычлан башта тыңлап бетер. Бер дә тыңлыйсым килми. Ул синең әтиең ич тыңларга тиешсең син. Ул минем бер кемем түгел. Тыңла, кызым. Мин сиңа үткәндәгеләрне аңлатырга телим. Нәрсәне аңлатасың син әйт? Әниемнең әманәтенә ничек хыянәт иткәнеңнеме? Кызым, ул вакытта мин чыннан да бик кыен хәлдә идем мин. Кайсы кеше нарасыен ташлап китәрлек дәрәҗәдә кансыз булырга мөмкин? Төрмәдә идеңме? Әллә үлгән идеңме? Кайсы әтинең вөҗданы ятим баласын ташлап китәргә куша? Син бит, син бит минем әтием була алмыйсың. Минем әтием тормышымны каралтып китмәс иде. Димә миңа, тагын монда киләсе булма. Ә бит Минем өчен син юк. Булмадың да, аңладыңмы? Дилбәр, кызым.
Дилбәр! Дилбәр! Аңа вакыт кирәк. Җәрәхәтен яңартырга ярамый. Тынычланыгыз, Җәмил әфәнде. Дилбәр кайда? Елый-елый өскә менеп бара иде. Өскәме? Юк, юк, әни. Кайда син? Яши алмыйм мин бу дөньяда. Чыдар әмәлем калмады.
Дилбәр, Дилбәр, нишлисең? Кил монда, Дилбәр. Эшкә кер. Җибәр.
Кил, җаным, алай итмә. Җибәр мине, җибәр. Чыдый алмыйм, җибәр мине. Тынычлан, тынычлан, нишлисең? Тукта, җаным, алай эшләмә. Зинхар өчен. Тукта, тукта, тынычлан, тынычлан. Кил монда утыр. Җибәр мине.
Нигә алай эшлисең, Дилбәр, нигә? Интегеп яшәүдән туйдым, мин туйдым. Аңлыйсыңмы? Үзеңә кул салып, интегүң бетәр дисеңме? Бетәр.
Ул вакытта бер кайгым да калмас, калмас. Гәүдәңдәге авырулар чигенер күк тоела сиңа, тик шуны онытма, гәүдә интексә дә авыртуның төп чыганагы җаныбыз. Мин мондый юк-барга ышанмыйм. Яшәгәнгә күрә гәүдәм газап кичерә, үлгәч барысы да бетәчәк. Күзем белән күрмәгәнгә ышанмыйм мин. Тормышта күрмәгәннәр, күргәннәребезгә караганда күбрәк. Җан дигән нәрсә юк. Күрмәгән нәрсә бар була алмый, аңладыгызмы? Дилбәр.

Кем белгән, кайларда йөрдер микән? Начар әйбер эшләмәдем мин. Сөйләшкәнебезчә кирәклесен эшлибез, Нурис ханым. Дилбәр кичә миндә кунды, әфәндем. Сездә идемени? Әйе.
Ничек?
Гафу итегез, онытылып китеп хәбәр итмәгәнмен. Чыннан да шулаймы? Шулай да шалтыратып әйтергә тиеш идегез бит. Мин гаепле. Кат-кат гафу үтенәм. Рөхсәт итсәгез, китәр идек. Дилбәр дә, мин дә дәрескә соңга калабыз. Ярар, рөхсәт. Рәхмәт. Әйдә, Дилбәр.
Ни өчен миңа булышасың? Бик беләсең киләме? Алайса, бу кич чыннан да миндә кунасың. Озак итеп сөйләшербез, ярыймы? Ашап бетермәдең, әллә яратмадыңмы?
Юк, тәмле, әмма ашыйсым килми. Өй ашын сагынгансыңдыр. Әйдә, ялма аша.

Минем әнием. Чәй эчәбез әйдә.
Мине монда нигә чакырдың? Кибеттә коткарган өчен, мәктәптә җәза бирдертмәгән өчен, гаепләүче карашларыңа түзәргә тиешме инде мин хәзер? Юк, зинһар өчен алай уйлама. Минем андый ниятем юк. Хм, алайса нәрсә соң? Тыңла, баштарак та әйтергә тырыштым. Бөтен әйбергә кул селтәп яши алмыйсың. Үлем дә моңа чара түгел. Абайладыңмы, юкмы, белмим. Син теге вакытта үзеңә кул салып, әниең белән очрашмакчы идең, шулаймы? Ә, рухка ышанмагач, үлүнең ни файдасы булсын сиңа?
Интегеп яшәүдән әйбәтрәк. Газапны рухың белән тоясың, Дилбәр. Әниеңнең гәүдәсе генә үлеп китте. Рухы исән, Һәм мәңге исән булачак. Ахирәттә яңадан бергә булачаксыз. Ләкин Аллаһ тыйган теге эшне эшләсәң, дусларыңны мәңге күрә алмассың. Үлгәннән соң терелү юк. Рухның барлыгы сафсата. Ышанмыйм мин боларга. Бар, Дилбәр.
Син ышансаң да, ышанмасаң да ул бар. Монда кыйммәтсез гәүдәбезне генә калдырабыз. Адәм балалары аннан да кадерлерәк нәрсәгә ия бит. Безнең рухыбыз, җаныбыз бар. Юк дим.
Әллә моны инкар итеп, җиңел генә яшәрмен дисеңме? Юк.
Яшәү максатын төгәл билгеләдеңме? Бар нәрсәне инкар итеп күпме яшәргә уйлыйсың? Бар әйберне юк дип, җаваплылыктан котыла алмассың, Дилбәр. Бу үз-үзеңне алдау булмасмы соң? Юк, юк. Мин үземне алдарга тырышмыйм. Мин иреккә омтылам. Нәрсә телим, шуны эшлим. Ярар.
Ә ниеңне телисең? Әйдә, кайтар монда. Җавабың юк. Күрдеңме? Иң яхшысы, сине әниең белән очраштыручы юлга юнәлсәң яхшы булмасмы соң? Андый юл юк. Юк идек, бар булдык. Димәк, юктан бар итүче зат бар. Шулай уйлаганда булмаслык бер нәрсә дә юк. Сөйләгәннәрең баш бутагыч нәрсәләр. Иң яхшысы уйламау. Үткәнне, киләчәкне, бүгенгене уйлый торган акылыбыз бар. Һәм бер үк вакытта барысын да уйлый торган акыл. Чынлыкта уйламау зур хата. Җаның һәм вөҗданың тавышына колак сал, Дилбәр. Рух, вөҗдан, уйлау. Болар белән мине кая тартмакчы буласың? Ташла бу сафсаталарны. Бәйләмә миңа бүтән. Дилбәр, кая барасың? Мәктәпкә.
Мәктәптә башка сыеныр урыным бармыни?
Тукта, Дилбәр. Бәйләмә миңа.
Барсы да әкият. Берсенә дә ышанмыйм мин.
Галәмнәрнең Раббысы, эй бөек Аллам, кояш нуры белән дөньяны ничек яктыртсаң, караңгыда калган күңелләрне дә шулай ук яктырт. Дилбәр һәм аның кебек кешеләргә дөреслек юлын күрсәт.

Әни, тавышымны сиңа ишеттер алсам иде. Синең җылы кочагыңны ничек сагынганымны белсәң иде. Әйтелгәнчә очрашу булса иде. Кем белгән, Бәлкем булыр да. Тик очрашучы да юк бит. Кавышу юк ул. Яшәү бик авыр, әни. Үлгәннән соң терелү юк. Рухның барлыгы да сафсата. Ышанмыйм мин боларга. Бар, Дилбәр.
Син ышанмасаң да, ышансаң да ул бар. Монда кыйммәтсез гәүдәбезне генә калдырабыз. Адәм балалары аннан да кадерлерәк нәрсәгә ия бит. Безнең җаныбыз бар, Дилбәр.
Юк, юк, ышамыйм мин моңа. Болар кайгыбызны басар өчен генә уйлап чыгарылган сафсаталар. Яшәр өчен уйдырылган нәни генә ялганнар. Ышамыйм. Ышана алмыйм. Эй, үледән терене яралтучы Раббам, Дилбәрнең күңеленә хидәят нурын иңдер. Күңелендәге нәфрәтне юкка чыгар. Галәмнәргә рәхмәт буларак җибәргән сөекле пәйгамбәребезнең хөрмәтенә Дилбәргә дөрес юл күрсәт.

Хәлең әйбәтме? Әйбәт.
Шундый әйбәт белсәң, апа. Мин сезне бик яратам. Сез гел хаклы идегез. Хаклымы?
Нәрсә булды, Дилбәр? Әйдә эшкә кер. Туңып беткәнсең. Үз җаның үз. Үз. Мин чәй куеп килем. Кайнар килеш эчәрсең. Рәхмәт.
Чәй хәзергә калып торсын.

Нәрсә булды монда? Кем анда? Кем сез? Сез кем? Сез бит ул кеше. Яллам, бу нәрсә? Җаным авырта. Йонным авырта. Ул минем гәүдәм. Гәүдәм анда икән, мин ничек газапны тоям. Рухым белән. Рухым белән. Рухым белән. Ул кеше пәйгамбәребез иде, апа. Мин ул мизгелдә рухымны һәм гәүдәмне аермачык белдем. Башымнан үтте барысы да. Мин сөйләгәннәрегезгә ышанам, апа. Тыңла, Дилбәр. Һәр матдәнең файдалы хәлгә килү өчен эре ныктасы бар. Син асылда яхшы кеше. Шуңа күрә синең каршыңа хидәят ишеге ачылды. Нинди бәхетле син. Раббым, рәхмәтлемен сиңа. Шөкерләр булсын, Раббым.
Хөрмәтле тамашачылар, һәр кеше игелеккә сәләт итеп яратылган. Кемнеңдер ул сәләте иртәрәк ачылыр, ә кемнәргәдер озак еллар кирәк булыр. Кеше тирә-юнендәгеләргә игътибарлырак булса, изгелек тизрәк шытып чыгар иде. Тормышта син яхшы, син яхшы дия-дия яхшырган, син начар, син начар дия-дия начарайган очраклар бер дә аз түгел.